Ну, ӗлӗкхи-ӗлӗкхи саппунӗсем пулчӗ те-ха, вӗсем ӗнтӗ ман пулӑсем, ну, уже кӗве ҫине, ӗлӗкхи сарри каланӑ. Мамочки только. Ну, давай возьми.

Эпир чӑвашла мӗн тунӑччӗ, тумланӑччӗ. Успешная семья. Хамӑр семьяна представляли районран. И вот район облаҫра виҫҫӗмӗш мест илнӗччӗ. Чӑваш тунисемпе кӑтартсаттӑмӑр хамӑра мӗскер ҫияттӑр, мӗскер ӗҫлеттӗр. Мӗнле обычаи традицисем тытаттӑмӑр, тытаттӑмӑр тесе мӗн тусаттӑмӑр. Ҫавӑнпа эпир кармух эп хам кармуҫапа та кӑшкалап, тумрапа калап. Ну, атте-анне вӗрентни чӗлхине манмаппӑр сӑмах. Юри хӑйнетне те юррисене юрлакалаппӑр. Ну, пит кӑмӑллӑ хӑҫан эсир чӑвашран килетӗр, мӗнпур ял пухӑнать. Мӗнле те мӗнле каланать. Эсир унтан чистый воздух кӳнӗ пек, тенӗ пекех туйӑнать. Эпир никуна вырӑсланса кайнӑ. вырӑсланса вырӑс юрине юрлатпӑр, вырӑсла калаҫатпӑр ӗнтӗ, вырӑсла вулатпӑр, вырӑсла вӗренетпӗр. Эсир килсессӗн те эпир кам-ха тепӗр хут калапӑн те свежий воздух кӳнӗ пекех туйӑнать. Анчах хӑвӑр кам пулнине манмастӑр-ха, пӗлетӗр. Ну все равно да, ну все равно обидно. Хӑвӑрӑн ачӑрсене паратӑр. Ну паратпӑр та, ну все равно хотелось бы, чтобы

Вӗрентӗр, хӑрӑххӑ вӑрӑ йыхӑрӑр хӑнана. Ҫапла пулмалла пултӑр та ӗнтӗ чӑваш яланах пӗрле пурӑнса. Чӑваш пур, пулнӑ. Пур пулать те. Да. Ҫапла. Халӗ акӑ ман ҫакӑнта акӑ пӗр пилӗк ултӑ кӗпе пур чӑваш кӗписем. Ку кӗпесене эп-ха астӑвах пӗр мӑнака пурччӗ. Вӑл тӗп чӑваш кӗписене ҫаксене тӑхӑнса ҫӳреҫҫӗ. Акӑ пирӗн пӑхсассӑн та хӗрлепе Хӗрлепе шурӑ хӗрарӑмӑн тумӗсем ҫинче преобладает. И что характерно, пирӗн район валли, ак сирӗн чӑваш тумӗсене пӑхап та-ха эпӗ, сирӗн унта ак ҫак икӗ йӗркеменӗсем, палассисем ҫук, а пирӗн районта пурак. Хула енчен хӗрарӑмӑн тумӗ икӗ мӗн анать, паласа анать. И кашни хӗрарӑм, как хӗрачан те, качча каяс умӗн хӑй валли ҫакӑн пек

Кашнин хӑй кашни кӗпенин хӑйӗн тӗрри хуть Подолӗ ҫинче, кашни кӗпенин хӑйӗн мини ҫурӑмӗ ҫинче мӗнле каламалла розетка теҫҫӗ. Кун ҫинче кӗвӗ ҫисан ӗнтӗ акӑ кӑтартас хӑтем акӑ вӗсем акӑ Аку кӗпен акӑ хӑня май. Ку кӗпен акӑ хӑня май.
Вӑл йӑх палли или мӗне пӗлтерет-ши? Вӑл, вӑл мӗне пӗлтерет?
Ку объект тесессӗн я можно, символ солнца, эпӗ мӗн турӑм та, что вӑл хӗрарӑма сыхлать. куҫӑхта вясран мӗнесене. Ну, хӗрарӑмпала хӗрачанӑн тумӗсем тӗрлӗ пулать. Хӗрарӑм качча кайсассӑн, конечно, тут ҫӳҫӗсене пытарнӑ элек, чӗркуҫҫисене кӑтартман. Мӗнле каламалла, хӗрарӑм саппун ҫыхса ҫӳренӗ, кӗпине варлас тесессӗн, варлас пулас тесессӗн. Конечно, тумӗсем пулнӑ акӑ Урӑхла пулнӑ, ҫак тумӗсене алтӑхӑнса телек анне калатчӗ, вырма ҫӳрени, вӑрман касма ҫӳрени мӗнле йывӑр пулнӑ пулӗ вӗсене ҫак тумсем валли. Халӗ ӗнтӗ эпир ҫӑмӑл тӑхӑнатпӑр. Куак ҫакак сурпа этот э, сурпан каланать. Э, акӑ масмак. Это пуҫ ҫине тӑнать пулнӑ, серебряные монетӑсем валли. Ӗлӗк yak тоже пиртен. Пиртен тӗртнӗ. Кӑна кашни кун тӑхӑнса ҫӳрет. Кашни кун качча кайнӑ хушӑ ҫул ҫамки ҫинче хӗрарӑм хушӑ ҫӳҫне кӑтартман, упӑшкине анчах кӑтартнӑ. Аҫакӑн ҫинчен ҫыхаҫҫӗ пулнӑ сурпанне, и туттӑр ҫыхаҫҫӗ пулнӑ. Акӑ туттӑрсем хӗр туттӑри. хӗр тутри. Хӑшӗсем акӑ ман ман коллекцинче пура кӑтартамен хушпу хӗрарӑмӑн тоже тӑхӑнаҫҫӗ пулнӑ. Ӑна миҫе ҫул-ши? Ну, пӗр ҫӗр аллӑ, икшер пур пуль ӗнтӗ. Ну, йывӑрӑш те пур-ха, конечно. Пӗр килоҫурӑ пур пулӗ-ха. Ирӗк вӗт тӑхӑнса ҫӳренӗ. Кӑна качча кайнӑ хӗрарӑмсем тӑхӑнса ҫӳренӗ? Качча кайнӑ хӗрарӑмсем тӑхӑнса ҫӳренӗ. Акӑ Турри ҫук акӑ. Кунта куратӑр пулӗ качча кайнӑ хӗрарӑмсем. Акӑ эпӗ ирӗкхине курса акӑ хамӑн хӗрӗм валли турӑмӑр. Мен пуҫне тӑш тӑхӑнмалли тоже акӑ малашне ырккӑ тӑрӑлу. Ну. Урисене ҫӑпата тӑхӑннӑ, конечно, акӑ, ӗлӗкхисем. Ҫӑпата сырнӑ. Ак ҫак ҫӑпатасене хӑвӑр куратӑр тӑхӑннӑван. Хӑҫан та пулса эпир те концертсенче, мӗнсенче тӑхӑнма тӳр килет. Мӗнсем валли хӗрарӑмсем пиҫиххисем ҫыхаҫҫӗ пулнӑ. Пиҫиххисем ҫине ак-ҫакак сарри каланать пулнӑ, кал- каланать. Ҫакна ҫыхать пулнӑ качча кайнӑ хӗрарӑм хыҫал ашне. Ку мӗн валли-ши ку?
Вӑл мӗне ак ҫакӑнта ҫыхӑнать ак ҫапла акӑ. Ак ман хӗрӗм качча кайман-ха, вӑл тӑхӑнмасть саррине. А качча касассӑн ҫыхать ак ҫакна саррине ак ҫакӑнта. Ак ҫапла. Ик кунта икӗ мӗн пулмалла? Икӗ ҫӗрӗпе пулмалла ҫакӑнта акӑ. И пӗлтерет, что ку хӗрарӑмӑн те качча кайнӑ. Ну, ӗлекенте йывӑр пулнӑ, пит йывӑр пулнӑ. Хӗлле ҫухӑта хирте ӗҫленӗ, вуте тултарнӑ, кӑмака хутнӑ, ачисене пӑхнӑ. А хӗлле, хӗлле, хӗлленте, конечно, выльӑхӗ-чӗрлӗхӗсене пӑхнӑ, авӑрланӑ, тӗртнӗ, Анне каласа кӑтартатчӗ-ха. Пенисем, поревӗсем пӳртӗнче пулнӑ. Мӗнле калам, витисем пулман. Атне-ха атте те калатчӗ, вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче тетчӗ храм тӑршшӗпеле кашкӑрсем ҫӳретчӗ тетчӗ. Кашкӑрсем нумай пулнӑ. Элик атнепе атте калатчӗ, намного веселее пурӑннӑ. Магнитофон пулман. Производительсем пулман, хӑйсем юрлани, хӑйсем, хӑйсене хӑйсем веселить тунӑ. Халь ӗнтӗ эпир все под фонограмму, все под артистов юрлатпӑр, ташлатпӑр. И вот хотелось бы, чтобы меня каламала. Ку тӑрӑхри эсӗр каларӑр купӑспа та юрлатпӑр терӗр. Ҫак тӑрӑхри пӗр юрра юрласа параймасра?

Эпир халӗ сире Рамкиви пирӗн вырӑнри юрӑ юрласа парасшӑнччӗ. Пӗҫ ачасем нумай ирттеретчӗҫ ать пирӗн аттесем ӗнтӗ, асаттесем. Иҫа унпа килтен киле ҫӳрени хӑналанса. Иҫа унпа эп хастав аннесем, аттесем пирӗн пӗр килтен тепӗр киле кӑшнӑ чухне Рандушҫӑпех ҫак юрра юрласа кайчӗҫ. Ҫавӑнпа каланать рамки витӗсе каланатчӗҫ.

пользуясь случаем, каласа парасшӑнччӗ, что пирӗн саккӑрлине ташлаҫҫӗ, эп сирине пӑхрӑм та и паҫӑр репетици турнирне иккӗн ташлаҫҫӗ, а пирӗн ҫак ҫак вырӑнра пирӗн саккӑрлы ташла, саккӑрлине ташлаҫҫӗ виҫҫӗн.